avuxeni nakambe vahlaleri na vavukeli va chanele ya matimba emmanuel maluleke youtube channel kombela mi subscribe ku chanele yi kota ku kula ku fana na tichanele tin'wana um eh, eka siku ra namuntlha ni ya vulavula hi mhaka leyi xana nkoka wa ku vekela tomstone asirhini ra xaka ra wena or ka un'wana wa ka n'wina or xana nkoka wa ku vekela ribye ra xitsundzuxo aka xaka ra wena or ka un'wana wa ka n'wina nkoka wa kona i yini vanhu va ka hina swilo leswi swa tirha swinene mi nga swi tekeli hansi mi nga swi nyazi loko un'wana wa ka n'wina a hundzile emisaveni loko macheleli ma pfumela n'wi vekeleleni ribye or mi n'wi vekelela thompson ku moya wa yena wu ta kota ku tlela hi kurhula ku na yena laha nga kona a ta kota ku tsaka a ku vanhu va ka hina lava ni nga va siya emisaveni va ni tlhogomela va na mhaka na mina xin'wana hi lexi a hi ti dyondziseni ku hi ya kwele va nga tlela kona hi fika hi hlakula loko ku leni a hi xavekela ma-tomstone ti-tomstone machinelo ya me se pfumela na loko hi vekerini a hi yeneni hi ya hi ya famba na swilo swo tlilina hi fika hi xayinisa lava nga tlela kona hi va khoma kahle ku fana na kama lwa va hanya because mi kuma vanhu vo tala va va na mhaka ya munhu loko a hanya loko a file a va na mhaka na yena vanhu lava va tlhogomeriwa vanhu lavayani spirit swa vona or moya wa vona wu kona laha hi nga kona wu famba na hina that's why mi kuma ku vanhu vo tala loko swin'wana swi nga fambi kahle evuton'wini a ya kwele sirheni leriya a fika a chela fole a fika a kombela vanhu lava va n'wi pfulela tindlela that's why mi kuma ku van'wana loko va nga vekelangi ti-tombstone a fika a kombela ku va kokwana N'wina mi nga tlela laha, or n'wina mhani, or n'wina papa, or wena swimanimani, ni pfuleli tindlela ku swi swa mina swi kota ku famba kahle, ni tata ni ta ku vekelela tombstone ku fana na lavan'wana i nga tlela na vona la masirheni, na wena yindlu ya wena yi kota ku saseka ku fana na vanhu van'wana. I ta vona munhu luya i ta ku pfulela tindlela, ti ta ku basela tindlela. Ivi loko swi ri tano i hamba i ya ya tlilina i endla i n'wi tlhogomela, ivi hi kombana switukulwana na switukulundhuna. ku kokwani va tlele la or mani mani i tlele la swi famba hi layini until generation to generation loko va swi hlaya hi xilungu va swi tiva ku khe munhu wa ka hina i tlele ya masirini le ku hi ku a yenini ya n'wi pfuxela swilo leswi swa ku vekela tombstone a hi ku tlanga hi mali loko mo languta vanhu van'wani mi kuma ku swilo swa vona a vuton'wini swi va fambela kahle ivi loko mi famba mi ya vutisa xiphiri xa vona mi ta twa va ku ha munhu loyiwani hi yena a nga xa ti-tombstone ta maxaka ya yena hinkwawo mi kuma a xave tombstone ta vanhu vo fika a hi nge ku love close to six or seven wa vanhu hi yena a nga vekela ti-tombstone letiya loko ku lova munhu a xake na ku hayi mi nga ze mi vilela loko ri keni a ku na un'wana a ti nyiketelaka or a ku na swipena leswi hi nga swi veka sayitini mina timhaka ta ribyi ni ta ti lunghisa ni ta xava i ku va yini i ti vitanela mikateko mikateko ya ta hi ku va endle leswiya se mi kuma van'wani loko munhu loyi a lovini hi tikuma toho timali ti tiya hi tikumaka ta ti-insurance ta ti yini yini ni nge swi hlayi swin'wana swa kona i teka mali liya i dyi ivi a ndzhaku ka vo ma two to three years miehleketo yi ku tele i ku exi a fanele ni teke mali liya ya munhu luya ni n'wi vekelela tombstone ma swi vona ivi mundzuku ka siku i ku e mufi i kwatile a nga kwatangi mufi hi wena i nga kwatisa mufi. hi wena i nga endla ku mufi laha a nga kona moya wa yena wu nga tsaki se wena ku hi khe because e papa sisi va fambisi swa mina swa ha fambi kahle there is something wrong leyi wena yi nga yi endla i yi tivaka swi tiva ku wena yi ri wexe kumbe pepa va te hi khe loko ni lova mi teka mali yo karhi mi ni vekelela rizo or mi teka mali yo karhi mi endla swilo swa so na so a nkosi i nkosi wa mina ivi n'wina mi nga swi endli swilo leswiya swa landzeleriwa swilo leswiya swi kona ende swa hanya van'wani vanhu loko va veka ti-tombstone wa swi tiva ku laha i investment ya vutomi bya mina ni ti investela vutomi ni swi tivaka okay vatukulu va mina loko va ta va swi tivaka okay laha ku tlele kokwani laha ku tlele mani se tombstone yi na nkoka swinene a hi ku tlanga hi mali loko mi vona vanhu mi kuma munhu a fika xa tombstone hundred thousand a vekela masirheni no a hi ku tlanga hi mali kumbe a hi leswi swo ni vonile i ku va a ti hlayisela vumundzuku bya yena i ku va a investa vutomi bya yena na ku va a ti investela ku loko swilo swa yena swi nga fambi a swi tiva ku hi xipidi sirha ra mukokwani sirha ra mani leriya a nga za a fika a jikajika na masirha a ku okay hi siku lera ro lahla a hi yimela laha ku ri na nkanyi laha ku ri na yini yini because of what a mi vekelangi ribye ra xitsundzuxo ka ku munhu wa hina i tlele la vanhu va ka hina leswiwani hlohlotela na yini na hina van'wani ha hanyaka la misaveni sweswi pena sweswi swi kumaka swi chelana sweswi swi kumaka a hi yeneni loko ya kole ku tlangiwaka tisosayiti fika hi humesa na ya ribye ka ni nge chavi ku na sorry ku vula lexi Loko ku ri ke ni tikhampani tin'wana a ti ni hakela a ni ta navetisa ku famba ni ka khampani ya so mi ya xava kona ti-tombstone ka khampani ya so mi ya xava kona ti-tombstone se ku ve nge ni hakeli se laha ni tsundzuxa vanhu va ka hina a hi dyeneni mali ya vafi hi tiva ku hi vekela ti-tombstone hi vekela miqeti yi vitanela mikateko loko mo languta mi kuma ku loko mi vekela tombstone mi kuma ku swilo swa vana va n'wina kwala kaya swi famba kahle loko n'wana wa xaka lovini mi vekela ti-tombstone a mi na probleme swilo swi famba kahle a hi ku tlanga hi mali a vo ta endla swigwili lava xavaka ti-thompson to ma 100 000 leswi ni vulaka thompson yi na nkoka thompson yi tisa kateko emutini tombstone ya xaveka vakayani swi kona swina swa ma 1000 2000 a swa ha fani na khale ka khaleni mi kuma ku loko a sirha amasirheni mali lama kwala tikweni ku na masirha ma ma a hi nge masirha ma 200 mi kuma ku i 10 wa vanhu ntsena lava nga ni vekeriwa tombstone masiku lama ti-tombstone ta xaveka ti chipa A hi vekeleleni marhandziwa va hina Tithomisoni Masiriti na khensa ku va mi langute chanele leyi ni ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla hosi yi mi katekisa a hi landzeleni chanele ya matimba Emmanuel Maluleke YouTube channel hi subscribe danke inkomu